Ka channel thirtu leh ngaithlatu zawng zawng te chibai vek ule. Kan video hmasa lamah khan Iran rama Kristian te pun chhoh dan te, harsatna leh nelchhiatna karah pawh an rinna nghehzia te kan rawn tarlang tawh a. Heng sakhaw dang atanga Kristiana inlete Testamani hi a ngaihnawm a, a ropui bawk a. A bikin Muslim ho ruhzia leh sakhuana an lak runzia kan hria a. Chuvangin, an zinga Kristiana inlete Testamani hian rilru khawih leh zual bik a ni. Tun tumah pawh hian Iranian Muslim ruh tak a lah tih lawm tum em em. Mahse, a hnua pastor lo ni ta. Puramina testimony ropui tak kan ngaithla ho leh dawn a ni. Ka naupan lai hun te kha ka la hre reng mai. Shia Muslim ho zingah telin kan taksa hi kan inti na a, na thei ang bera insiam kan tum a. Kawr dum kan ha vek bawk a. Ka pa hnenah hian kawr dum hak ve theih hlan ka nghah delh thin zia ka sawi fo thin a ni. Ha thei rual ka lo nih chuan Chung ho zingah chuan ka tel ve ta a, chain in kan inphuar thin a, kan inhlap vak vak a, hetah hian rawl thar tam tak an tel a, hetia kan intih nat nasat pauh leh a la kan ti lawm a, a laka kan point hmuh te a san phah in a duhsakna dawng bik turah kan in ngai thin a ni. Kei pawh hi Shia Muslim ruh tak chhungkua tanga sei lian ka nih vangin Ka naupan lai atangin a lah tih lawm chu ka thil tum ber a ni thin a. Mahse kum sawm paruk mi ka niin ka nunah thil danglam tak a lo thleng ta. Zan khat chu ka cousin te inneihna hmang turin min rawn hruai a. Kawng lakah kan car chu an rawn ti ding thut a. Checkpoint hi a lo ni a. Duty te chuan kan karah zu rim an hriat avangin min man a, kan kawr min phelh sak a, min vawt ta hrep mai a. Room te takteah mi sawm nga vel min khung khawm a, hmusit takin min nuih sawh bawk a, chu chuan min ti thinrim em em a, chhan leh vang awm lova a la a hminga min vaw hrep mai chu ka thinrim em em mai ni. Tichuan ka chhungten thamna an pek avangin min chhuah leh ta a, chu mizan atang chuan ka rilru a zawn a awm tan ta. Islam sakhua, sakhuana dik leh tha ber ka ngaih thin. Ka theihtawp a a rawng ka lo bawl thin hming a, ngaihsak kan tuar ta mai kha ka hrethiam lo tak zet a ni. Ka nu chuan a lah chu tha a, mahse a rawng bawl tu thenkhat hi mihring ve tho an nih vangin thil an tisual ve thei alawm tiin min hnem a. Mahse chu pawh chuan ka rilrun a a tidam zo tlat lo. Islam lehkhabu thianghlim Koran ka chhiar leh a, tah chuan kan sakhaw in zirtirna tha lo tak tak ka hmu chhuak ta. Surah bung kua chang sang hnih zakua sawmthum ah chuan Zawlnei Mohammedan, Allah a ring lo te chu thah zel tur a ni tih a sawi na te. Surah bung zanga sawmnga pakhat ah chuan Juda leh Hristian te reng reng thian ah siam loh tur tih te ka chhiar fuh a. Chu chuan nitin ka school kalna a min zirtir thin te min hriatchhuah tir a, America leh Israel chungchang a chhe zawng hlir a min zirtirna te, Juda te leh Hristian te that lohna hlir min zirtir thin te chu ka hre chhuak ta uar uar mai ni. Kan ngaihtuah chian chuan hei hi lei leh van siamtu Pathian dik tak thuchhuak a nih theih ka ring ta lo a ni. Lei leh van leh a chhunga thil nung zawng zawng siamtu, tlangte, tuifinriatte, ramsa chi tinrengte siamtu Pathian hi chuti taka nun rawng chu a nih theih ka ring ta lo a ni. Chuta tang chuan Islam sakhua leh a zirtirna chu ka ring hlel ta a, engkim siamtu chu Muslimte Pathian hi a nih theih ka ring ta lo a ni. A nih chuan eng Pathianin nge heng thil zawng zawng hi siam ta ang? tiin ka rilru chu zawhna hlirin a khat a. Pathian hi awm lo ta ni se, mihring te hi eng nge kan dan chhan ni ta ang? ti tein ka inzawt a. Lei leh van leh thil zawng zawng siamtu hi chu a awm ngei a ni, mahse chu chu tu ngei ni ta ang? tiin ka rilru chu zawhna hlirin a khat a ni. Chutih lai chuan ka pai min boral san a, school pawh kal chhunzawm thei lovin ka thian te pawh ka thlauh thla vek a, mal takin ka hun ka hmang chho ta a. Tichuan, tunge a nih pawh ka hriat lo Pathian hnenah chuan ka tawngtai ta a. Pathian, i awm a nih chuan, tunge i nih min hril rawh tiin ka tawngtai ta a. Tichuan hun a kal zel a, a vawikhatna atan chanchin tha chu ka hre ve ta. Zan khat chu, thim zingah ka radio chu ka ngaithla a, mi pakhatin a testimony a sawi chu ka ngaithla a. Chu testimony sawitu chuan inthah a tum lai takin music rimawi taka hriat thu leh chu rimawi chu a chhui zel a, a tawpah Kristiante biakina a chhui lut a, chutah chuan a nun tih danglamin a awm ta tih te a sawi a. Chu ka thu ngaihthlak chu mak ka tiin beiseina nasa tak min pe a. Tichuan, Muslim ten zawl nei ve maia kan ngaih thin, Isua chu Pathian Fapa ngei a ni tih te, Khrus-a kan aia a thih thu leh ni thum nia a thaw leh thu te, chu thu chu ka ring a nih chuan chhandam ka nih tur thu te ka hre ta zel a. Mahse ka rilru a zawhna lo awm ta chu, engtin nge Pathianin nupui nei lova fapa a neih theih tih te, Pathian meu ni si, mihring te chhandam tura a rawn thi ringawt phei chu ka hrethiam lo leh zual a ni. Chuta tang phei chuan ka beidawnna zual a, engkim hi thim leh beidawn thlak niin ka hre vek tawh ni. Tichuan, a kar leh ah chuan ka radio atang chuan thuchah dang ka ngaithla leh ta a, chutah chuan ringhlel em em chung siin ka tawngtai ta a, Isu, ka hre lo che a. Mite chuan zawl nei i nih thu min hrilh a, tunah Pathian Fapa i nih thu ka hre leh a, eng hi nge thu dik ni a, eng hi nge dawt tih pawh ka hrethiam tawh lo. He i chanchin ka hriat zawng zawng te hi a dik a nih chuan ka hnenah rawn in puang rawh ka ti ta a. Chuta tanga rei lo te ah chuan ka kutah hian lumna mak tak hi lo awm a, Chu chuan ka taksa fan kual zelin ka thinlung chu a zuk zen ang mai hian ka hria a, tichuan ka thinlunga khakna te, min sawisak avanga huatna te leh beidawtna te chu bo veka hmangaihna in a khat ta a, chu chu Isua ngei a ni tih leh Isua inpuanna a ni tih ka hre thei a, thing thin ka tap ta zawih zawih mai a ni. Chumi hnuah chuan ka nu hnenah kalin ka nu chuan Tinge i hmai chu a va êng em em ve? tiin min zawt a, kei chuan Isua chu ka thinlung zawng zawngin ka lal leh chhandamtu ka pawm thu leh Kristian ka nih tawh thu ka hrilh a. Ka nu chu a ngawi reng a, engtin mah min ti hran lo. Ka nu hian hun rei tak chhung chu natna a lo nei tawh a, doctor ten zei tur ti mah se pawisa kan nei lo avangin kan zei thei lo va. Mahse, Isua hminga ka tawngtai sak chuan a dam ngei ka ring tlat a. Tichuan, ka nu chu ka tawngtai sak ta a. Mak tak maiin ka nu chu a dam ta mai a. Hun rei tak natna a lo nei tawh chu Isua'n a ti dam ta vek mai ni. Chu chuan keimah beiseina leh rinna nasa tak min neih tir leh zual a ni. Tichuan, Bible chhiar tur ka zung a, mahse kan ramah chuan a vang kher mai. Library zawng zawngah te, lehkhabu dawr zawng zawngah te ka zung a. mahse hmuh tur reng reng a awm lo. Chutianga tha thum chhung teh meuh ka zawn hnu chuan internet lamah ka zawng hmu ta a, mahse kan ram sorkarin Kristian website te a block vek avangin VPN hmangin website chu ka lut a, Bible bu hrang hrang lo awmin ka la hriat ngai loh hming tam tak a lo inziak a, Tunge Timothy hi? Tuta nge Corinth mite chu? Tunge Petera hi? ka ti a, mak ka ti em em mai ni. Tichuan chanchin tha bu pali chu ka download phawt a, ning a chhungin ka chhiar zo vek a ni. Mathai a bung a ka chhiar atangin ka tap ka tap ta mai a. Hmelbah hmangaih tur tih te, min ti duh dahtu leh min hawtu tawngtai sak tih te chu mak ka ti em em mai ni. Ka rilru zawhna lian tak lo awm chu hetiang taka lehkhabu tha hi engvangin nge kan ram sorkar hian a khap le? Eng thil tha lo main ziak si lo, hetiang thu tha lutuk te hi chu Mi zawng zawng hriat tur zawk a sin ka ti a. Tichuan chung ka download sa chanchin tha bu pali te chu CD ah ka dah chhuak a, a tuk atangin khawlaia ka hmuh hmuh hnenah ka sem ta thin a ni. Chuta tang chuan thlariat chhung chu khawlaia chanchin tha bu pali chu CD disc in ka sem thin a. Mahse nikhat chu mi pakhat khabe hmul sei tak neih hian min rawn bei thut a. Chem te nena min rawn bei avangin Ka lu ah te leh ka ban ah te hliam ka nei a, chuvangin ka tan sem chhun zawm zel a him tawh lo tih ka hria. Pathianin he hmun hi chhuahsan turin min duh niin ka hria a, tumah hrilh lovin Iran ram chu ka chhuahsan a. Tichuan mak tak maiin Turkey border te chu pawisa pawh nei lovin ka paltlang thei ta zel a, tumah ka hriat lohna hmun leh eng nge tih ber tur pawh ka hriat lohna hmunah ka thleng a, mahse ka hnen a inpuang thin, ka nu damlo pawh tidamtu chuan min awmpui dawn tih ka hria, hlauhna ka nei lova, Pathianin min awmpui tih ka hre chiang a ni. Tichuan nikhat chu Iran mi pakhat ka hmu fuh a, ani chuan Hristian ka ni lo nain an inkhawmna hmunte ka enfiah ve thin a ti a. Tichuan, chu biakinn awmna chu min kawh hmu a. Kohrante chuan chanchin tha bupa di chuanna Bible chu min lo pe a. Ka tan chuan khawvel pumpui min pe tluk a ni. Ka lawm tak zet a ni. Tun hma chuan Mosa kan kal apiangin kan tap a, kan lu ngai a, hreawm takin kan awm thin kha a ni a. He Kristian kohhran biakinn ah erawh chuan music nen Pathian an fak a, an hlim a. An lam a, Pathian an chawimawi thung a, mak hi ka ti em em mai ni. Ka chunga thil thleng zawng zawng Pastor ka hrilh hnu chuan Pastor chuan, Lalpan i tan thil tum a nei a, a rawngbâwl turin a ko che nih hi, tiin a inah min lo mikhual a. Chuta kum hnih lai ka awm hnu chuan America-ah ka lut a, Iranian Kohhranah inkhawmin Pathian lamah ke ka pen chho ta a, tun hma kha chuan vawi tam tak Allah hnenah ka tawngtai a, Zawlnei Mohammed-a hming lam ri eng ang mai la, ka tawngtai chhanna ka hmu ngai lo. Mahse, Isua hming ka lam hnu chuan hmangaihna leh thil tih theihna a chhung khahin ka awm thin a ni tih ka hrechiang em em a ni. Awle, tunah chuan Pu Ramin hi Pathian rawngbawltu leh Isua hnung zuitu ni tawhin Isua ka tan a thi a, a tan ka nun ka hmang ve thung ang, tiin Israel ramah tunah hian rawngbawlin a awm mek a ni. Thirtu leh ngaithatu zawng zawngte Lalpan malsawm vek cio rawh se. Amen.